Mütefir hatî gelek spazdarê ew zehmetiya we kişandî vê baranê de vê nexweşî de heta bûyî dayîn bêne. Bi navê xwe û bi navê Yekîtiya Giştiyan, Rîzgar û Rojnamevanên Kurd li Sûriye, her wiha bi navê Rêxistina Arsana ez gelekî xêrhatina we dikim û spasiya we dikim û bi hêvî me ev mijdara bobelat û xemgîn û azer bo Kurda tozekî xweşiyê bide, dilşadiyê bide. Bes taybetmendiya wê ne tenê bo bo belat û karî ser. Belî her tiştî wekû wefadarî ji gel ha Dimdimê û Mîrxanê yekdest re, ji qadî û mihabatê re, ji Qasimlo û Şerefkendî û Simko re, ji Mehmûd û ji Mam û Helepça re, ji Barzanî û ji rondikê jinbiyên Enfala re, ji ji Şêx Seîd û Seyîdiriza ji çemê Zîlanê û Apê Musa re, ji Ararat û Îhsanê Nûrî re, ji Zaza û Osmanê Sebrî re, ji Cegerxwîn û Babê Felek re, ji hawara Zindana Hesiça re, ji nalîna Sînema Amûdê re, ji cangoriyê serhildana Qamişlo re em ê çend xolek

Serî genda nexuyabûm min dîwarê min firotin yek û laşê min disotin bê welatim mame sîwî bê kes beleng gaz û rîwî min dî pîrek wê bi lestê cav diweste lê bi bestê min ku pîrê qeyte xêr e çima pora xwe didêre pir bi kul kes ser kişandin xem û derdê xwe weşandin Sed temînî li min bar kir, dama sondê û bê çar kir. Da min namek çû bi rê ket, qeyra arek dil de pê ket. Nema pîrê pir şewat e. Lê giring ku pir biwat e ka ji wer ez ê bixwînim bar giran e ji min li teynim. Li Mihabat bêje Qadî Simkû di gel Şerefkendî, bêje Qasimlu û Nehrî here Bakur li ba Cibrî, Şêx Seîd û Şêxê Dêrsim, Seîd Riza pir bê hirsim li Ararat dibêje Ehsan, îro cengel me bi halan, Litfî Şawîj ger bibînin tola Seîda jê hilînim, here başûr bilezîne, here başûr bilezîne Mehmûdê Hefîd bibîne, bê hedarim ez bi qurban here bigihe Kûreberzan, jê re bêje bavû rabe rewşa pîrê pir xerab e, Heseka min hilweşandin hingî bombe lê teqandin. Bajarokê Girê Xurma, Mayedîlê, Kul û Xema, Amûda, Bavê Muhemed, Nalîne heta Big Hesamed, xweyre ketina Qamişlokê, xwîn di herke wekî cokê, serêkan yê mal wêran e, dirbêsî yê hend talan e. Tirbe Sipî, Çele Axa, ew jî sotin bê semaxa. Dêrika hemko bijare Dêrika hemko bijare Lê çi bêjim bêhedare Kobano efirîne dayê Kobano efirîne dayê Ew jî ketine vê belayê Li Rojava kêferat e Pîrê tê de bêfelat e Hingî baş bawer bizanî Hingî baş bawer mianî Ev ne xewne min ne zanî. Gotina Yekîtiya Giştî a Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûriya Mamosta Silêman Pişkerema kir. Her da bi xêr hatin yek bi yek

Şaza Ojan piştî wê rêjên îstîane bi cêşî Tirkî kir. Her esas niha dijminên Tirkan in bi Tirk dost bin re heta vî îrojî bi rêjê ma dost û Tirkê ku niha sê şara Rojavayê Kurdistan wekî tevkirî em dixwazin bi resmî gotina zêde nekin. Êm ez min ensalê ku em gotina îdî bikine waq tercîme emelî bikine waqe yanî gotin mileta me jê têr hat û fayde nadin. Her yek bi xasî xwe, her yek bi xasî xwe dixwane bin xizmetdekî. Navnîşanê xizmetê jî hê min û xwe tayîna dibînin. Û me rê dixwane be yekem tişt miroviya xwe, însanîya xwe bixarêzê. Me rê însan in. Belê ku însan ji dayikê dibê dibê însan. Piştî wê ziman zimanê dayikê fêr dibê. Ba her di tiştana ku di

Dayka Kurdî. Dayka Kurdî. Mixabin ji piştî hinek zarokê me ji yani kesê me ji du hezar û çar da ji piştî serheddanê da derketine û zarokê me hîn nizanin welat çi ye, nizanin qam şo kêrê, kobanî kêrê, vêrê bûne. Ez yek kes zarokê min ji we kesan yani piştî du hezar û yanzdeh ew tişta dîsa çêbû yani di deh saet teqrîben heta di sala yanzan hinek li vir bûne nizanin Rojava kêrê nizanin Sûrî çi ye a me ji me giring e ku ji me tê xwestin em rastîn zarokê xwe perwerde bikin welatê xwe cîr nekin we çi rengî bê dîfaa welatê xwe bikin em dixwazin ku milet kamil bi

Ve hemkare min bi hev re însanekî kurdî min şêr bikin, însanekî azad bê. Hema însanek azad bi însan bi muqawematê însaniya xwe girtin. Bi rastînî wê demgeha rast û selîm jê bi beriya azadiya we re bibe. Her we dirêj nakin, dubare xêrhatina we dikin. Saeta we gelek xweş bê û spasî wextê bî. Degekî zîz û bilind e a gerek xurt û qelend. Navxwelatê min de geş bî man û gurî Dengê fîtarê cezana zenge nav xelkê welat dil ji dil rabû li ser xwe dil ji hêma raperî. Gotina rêxistina Alparslan Rezdar Peyxan Xan mamosteya yasayî û her wiha rahênera geş geşepêdana mirovî pir rûmand.

Feqîrî feqîrî feqîrî berk niye. Feqîrî feqîrî eql û dil e. Kate dil û feqîr bû bo mîleteke hîç bo nakî. Kate ke eql û feqîr bû hemûî etwanê çî tê bike îstiqlal dike. Hemûî etwanê. Bes ême çon bitwanîn em eql û dila pirteyîn be zanist.

Carî wa heye ew kesane şî ke wa roşenbîrî heqîqîn carî we li nav gêjarî ew xelka namoye ew xelka xerîbe diyar niye. Min li Kurdistanekî xwend dewanê ew kesane nenasim.

Bi hoya ke ke tak em erkane li ser take ebe cebecê bike. Reçavkirtî berjewendî giştî li ser berjewendî ker e. Heta ku berjewendî giştî bin bes qise nebe berjewendî giştî ne. Berjewendî gişteke li pênayê berjewendî taybetekî xwe yî rê bo akate wan. Ne. Ebêt reçayê berjewendî giştî bike. Perwerdeyî dirust tîna xêzen.

Pek güzel spas mamosta bu hasreti direkt spas dikim. Min li ser tehtê dikola namek ji ber te hewlerê dil her ji eşqa hate sotin can te da li ber xencerê ger ew rê çavê te dîr bin tu ji dil nayî derê ji dozê re ez ê nemirim ta bikevime li ber her verê.

Ka bibê ava ku nav welatekî dê em tiştekî tehkîk bikin edaleta qediyî. Û ev qediyan adil em pê dikar bikin. Piştî wê dewemîn edaleta qediyê di mêjiyê kesê me de tesbît bibî, divê em bi eqilîk mintasib pê de bikin, ne mehsûb. Ê wek Komîta Mafê Mirovan Maf li Sûrî em rêxistinek Mafê mirovana xwe bexşin, mustaqil in, îmana me tê bi karê karê medenî civaka sivîl tevî îmanek mutlaq hemdan dewletê pêşkevî dewra civaka sivîl xurt ew baş heye û em alîkarê wek bange didin em alîkarê jî bi partiyê me amê me em wek mirov wek welatparêz me amê herim partiya xwedî bi sermerîxê bi waqa bi ev mewcûd

Meselek tarîxe bi dirêj heye. Ev sînorê çê bûna û em tev zanin ku Romistan e û bûna tifaqiyek qeser şêrîn bike heta bike serpî ku heta niha ku ew ew ew ew ew gorbûna a girê ser sirta a li vir çê bûyî. Çiqa dijmin xwexiya kir û heqîqeta da xwe da. Û niha em çawa zanin niha heqaîqin hene. Tifaqa Tirkî û Îranê Sûrî û Iraqê niha jî ser Kurdan mistemir heta evê îro. Ew dagirkirina Efrînê û ya ya Kobanê û Çêm û Dubra Eserê Ganî û Tilqemar û gunda wan rê hebû û hala îqtîsadî û dolar bûye çar hezar lêrê Sûrî yanî ew jî dagirkerî yanî dagirkerî îqtîsadî yanî me kesê me yanî em dibînin. Wilo dawa ji her kesî re ew divê xwe bibîne berpirsiyar. Tê karibê pirê

Eger zehmet bibê. Êvara wekî şat xêr bi. Tev de bi xêr hat. Bi navê Hêzê Civaka Sivîlî Kurdistanî Yekîtiya Mamostê Kurdê Rojava li Herêmê Kurdistanê ez spasiya yekitiya nivîskar û a giştî nivîskar û rojnamevanê Kurd li Sûriyê dikin ve ev derfet ji me derket ki em bi hevdû re tiştekî bihat. Bi rastî berî her tiştî di bîr anîna raperîna duwazdeh adarî. Berî her tiştî em bejna xwe qewînin. Pakrewanê Kurdistanê bi şekil am pakrewanê raperîna Kurdê Rojava di duwazdê Adarê de. Cara yekemîn Kurdê Rojava karî bûn yek dengî yek hestê netewî bilind darîbûn di pêşiya di beramberî ew ala a qemeyê a stibdadê a rejîma dîktatorî doxtê ki yanî zulmek mezin hebû

ji Hêvgeh Hemko Hetanî Şamê paytext Kurd giş bûn yek û karî bûn dengê xwe û daxwazê xwe bigihînin rejîmê jî û bigihînin mileta jî û bigihînin navdewletî yanî ev heyatê duweyî desekî pir balkêş bû. Lê mixabin ez karim vê bêjim mufareqat mezin hebû ino millet li pêşiya tevgera siyasî aks gerek tevgera siyasî pêşiya millet lê di vî boyerê mezin digiçe bû millet li pêşiya tevgera siyasî bes tevlo jî tevgerê karî bi xwe bigerdana hev di navê duwazdeh hizba biryarê xwe bidana û dengê xwe bigerîne naragihandinê û dengê xwe bigerîne xwedibêje mujtemeyî dûr. Û carina jê jî tevgera me yê siyasî hinek hewacîz dadanîn li pêşiya vê defa mezin vê hestê netewî bilind ê xaseten gencê me. Gencê me bi şiklekî yanî canfîda çûne serê. Netîca vî tiştî rejîm ev mesele istiqlal kir. û berişîn bi bi qemeyê wek bêje gulebarandinê û û pakrewanê me wek bêj dor çil hebî hat kuştin û bi seda jî birîndar. Ev bûyerê hanê bi rastî gerek wek niha ka rûşenbîr û kesê kurdperwer welatparêz ber vê meselê bisekine. Ka me çi ev sedemê vê meselê me me wek dibêje me tehlîl kir me ev dersa vî miletî da me me ji xwe kir ibret çi lazim e çi pêwîst e em bikin Îca bi rastî ez naxwazim ez dirêj bikim yanî gelek tişt di cem me hene. Em dixwazin wek dibêjin em bêjin bes mixabin na zirûfê e, e, e, siyasî ji me disemehênin na zirûfê wek dibêjin zat ji me disemehînin. a muhim a a ge em hêviya me ino em millet sûdakê ji vê mesela anê bistînin û ibretê jê bistînin ji ber dibê el ibra bin netaic em bi hêvîne ge ev diyaloga bi çê dibidan û stendina bi çê dibidina kurda wek mamosta mahmûd jî got bigê armanca xwe dawî Gencamê xwe dawî bistî. Ji ber yekitiya me û yekitiya milletê me xelasa me rastî. Anha em gelekî lawazin ji ber hezabê me gelekî miteşerzim in, belawelan e, em wek dibêje di mistewa gelekî zeîf dikar dikin, dijminê me xurt in. Ji bo wilo

Bes em kêmî di inno em karibe bi me biyem. Yekitiya me xelasa miletê me ye û spas ji bo kişan. Em xwestin gotinek şair Rêzdar Wêsî Mustafa ji Kerema Xan. Gelê hevalên hêja û dostên beşdar rastî cihekê xweşî ye ku em hevdu bibînin û cihê şehnazî ye ku em pakrawanên danzdehê avda re bi bîr bînin. Pakrawanên danzdehê avda re yê ku Bi rastî serhildana danzdeh Avdar e ew sembolek bû ji xebata ji xebata Kurdên me ya Kurdistana Rojava. Cîkê xweşî ye û em spas dikin hevalê me di Komîta Giştî yê Nivîskar û Rewşenbîrê Kurdên Sûriyê û hevala me Zelal ev îro alîkariyê vê komîteyê dike. Lê tiştê hîr û meriv ser bisekine rastî kar berdewam e. Karê me Kurdistana Sûriyê berdewam e. Xelgera siyasî Kurdî ji pêncî û heftan de bes bi kar û xebata netewî kir. Taban pêşî de jî hinek komele hebûn ew kara berdewam bû. Û di vî îro de ez dibînim êk yanî wek têbîn êk ku ez dibînim civaka sivîl û tevgera siyasî Kurdî hev temam dike. Dibe em hemferk û cudayî nekin navberê wê. Yani ew pir zor muhim e. Rê hîro da pir caran em dilê dibînin yani carna gencê me dibên tevgerê tiştek nekirî û civaka sivîl wî warî bikarî bikarî xwe radibe. Lê ku ez dibînim rastî tevger hîro di warekî lawazî de wê me re destî xwe deyne ser birînê ye. Lawazî de ew lawaziya jî ji xwe bernakî. Ji ber dijminê me ji me meztir in. dijminê mejna rastkirin û karekî wer ga dibe. Lê kar û xebatek zor meztir li me dibû. Îro nîzamê behsî şûvînî, unsurî wek nîzamê Sûrî yanî irhabek diçand li cem li cem xelkî me tevan. Û çi zilm û zorê ça wek zilmek unsurî ew meşerêya unsurî ku kar dianî dihîşt Got, Baveke tim li cem qewaetê tevgera siyasî kurdî û xelkî me tev a çêbû. Lê wê danzdeyî avdarê ew serhildana rabûyê danzdeyî avdarê di hezar û çaran hîşt ku rast bişkê. Ew ew tirsa ku li cem xelkê çêkirî wê ev hava şovenîyê be'siyan ku çêkirî şkênan jî. Rastî serhildanê dest pê kir ji Qamişlo de bi deverê nê kurdî Gihîşte Kobanê, gihîşte Efrînê heta Şamê û Reqa û Helebê derbas bû û cihê xwe girt bi nav xelkê de. Lê nîzamê dixwest dixwest di wê di wê demê de ku pêkhatên Kurd pêkhatên Sûrî tev de li dijî hev di wînê. Heta hindir hindir cezîrê de fitna pir mezin çêkir. Kesên pêkhatên Ereb teslîh kirin ku dijî Kurdan rabin. û Medîn heta pir malên Kurdan hatin wêrankirin, hate şewitandin helatê Kurdan de di Cezîrê tevayî Cezîrê pira taybet li serî ganî û pir menatiqê Cezîrê hatin şewitandin bi destî erebên şovenîst. Va jî xwest ku nîzam xwest ku fitnakê çêkê ye. Tiştî me re bibêje hevalno gelê hevalno dostan. Em wek civaka sivî li partiyê hev tamam dikin. Dijminê me tim dixwazin tevgerê lawaz bikin û xezm bikin, biçûk bikin di çav di çav gelê xwe de, di çav milet de. Va jî ne ji xwe berhatê me got, wexta krîza em ketine sala dehan ji krîza Sûrî. A ku me çend mehê sifteh me lê nav lê dikir şoreş, bi rastî şoreş bû. Heta şeş mehê sifteh me şoreş nav lê dikir. ji ber şert û mercê we şoreşê hebû. Yek jê bi sed hezaran qet derketa kolanan digo bi aştiyane bang dikirin şoreş û guherandina ew rejêmên rejêmê Sûrî ê didiyan hevbeşiya we şoreşê. Yani ji derê de heta dêrikê ceme bi hev re derdikevin. Hevbeşiya we şoreşê hebû. Dê mixabin Ew şoreşa heta gihîşta şeş mehan ew şert û mercê şoreşê şikest bin. Yanî bû ew şûna şoreşa aştiyane bû şoreşek bû siraek navxweyî li hindir xelkê Sûriyê tevda da û hevbeşiya şoreşê nema bûn Elewî li dijî Sinan, Sinan li dijî Elewiyan, Ereb li dijî Kurdan şerekî navxweyî hate xelqkirin. Ew jî ne ji xeber me got nîzam xwest dereca yek ê didiyan ew dewletên derdor me taybet tirkan tirkan û îraniyan û kendava erebî jî bi pereyê xwe ew şoreşa aştiyane kirin şoreşek muselleh urf bi kar hat yani em cara kirin elwa dirêj nakim hevano Ez bi rastî kêfxweş im ku em bîranîna hevdeh saliya ku derbas bûyî li ser va serhildana ku qam ji to çêbûyî. Cî kêfxweşiyê ku em car car cî şehnaziyê ku em bi bîrî xewînin li wexta pirewanên xwe, pirewanên Kurd û Kurdistanê û em bejna xwe dixewînin ji pirewanê her çar parçeyê Kurdistanê re û çi hêzên hîr û berevanî ji ber xaka Kurdistanê ve dikin li her çar parçeyê Kurdistanê, çi YPG, YPJ, Pêşmerge

Tırsamış felek dîsa çi derbet wê li min da. Wek şîşekî sor berda li nava cergê min da. Axîn ku bikim lê ez nizanim kî bihîze. Kawên min hemî dijmin e wek rahê filîze. Carek min di ale lê belê car dibe reş mar Ji herêl min di ber de tev dibe pêt û gurî û ar Wek avê di fûrin ca dixwazin biteqim ez Sikira gû li ser min ji wê nikarin bileqim ez Tim ka bê meker hat tim ka bê beker hat Belê ev roj li me heş be Yek carî nehat pîl wê çima bextê me reş be An şlo destnirêj kirin kesrê wê ne boye hemdem. Da ku wek belen gaza kes nav xwî û nav xem gaziya wê bilind bû lê li dûra xwe nedî kes şevreş qutarî bû bi pîlan ew didan dest. Vade mihat, vade mihat tu rava xwe ne firûşe bi erzanî çendî tu çep û rast herî her kes pê dizanî. Çend sale divê jîna terest û mayî bin dest wek dîl û belengaza Tu dimay ser xweş û mest hêlînek ji bo te velêdar e lê me her fîn koletî ya dij min tu mekel min bese ev kîn Nebiye Salaheddînî ji bircê tu were xwar Nebiye Salaheddînî ji bircê tu were xwar şagirtê ceger xwînî lê dofî tu bike kar Eger hevalê me bixwazin tiştekî li me zêde bikin em şanazin kesek bixwazê